कट से कट से जरा। ठीक छै राखू कहाँ ड्यूटी ड्यूटी जा की भेल कहिया से ड्यूटी पकड़ लिया काल गेली बात करा से ड्यूटी जाइ छी बाप रे मतलब तोर से कुछो नहीं है ये हमरा से राय मशुरा ले ली कोई दिक्कत दिलियो तोरा अहाँ से की राय मशवरा ली हैं की की की राय मन में की मसला हो? रहली की दिक्कत होई तोरा एगो बात कहू जकर साय नहीं कमतै तकर बहू की करतै जहर खा के मरि जेतै भूखे मरि जेतै नहीं कमा सकै छै तब मतलब तू ड्यूटी जब इधर आ, इधर आ। ए, छोड़ ना, हमरा बिना लेट होइए। पूछल ड्यूटी लेट होइए हमरा अगे हाँ हमहूँ छियै ने कमाए वाला हम अभी नहीं कमाए छियै तऽ मतलब तू चलि जो जाता हैं कमाए वाला कमाए वाला तऽ अहाँ छिते छी हैं? अखन तऽ भर जिनगी अहाँ कमाए लेकिन कमाई नहीं छी आइ ने काल्हि कमेबे करबै ओ। कोनो प्रकार के दिक्कत देलियो अरे आइ फेर कह दै छी दिक्कत के बा- जब जहन हमरा दिक्कत भेला तहन हम घर के दहली जलन लिया से याद रखू कथी दिक्कत ककरो से कर्जे उठा के लाबे छै जे कहै छी से दत छी हाँ तो वो तो कर्जा कह के चल जेबी शरद हुआ लेकिन उ कर्जा वाला जहाँ हमरा घींच के ल जाए कतऽ चलि तो उ आगे मरि जेबै के मरि जेबै तोहर टेंशन छौ तू कर्जा लेने छै तो समझ हमरा दिक्कत होइए हम ड्यूटी करबे करबो ई झोरा रख आ चुपचाप जे चूल्हा बर्तन के होय है हाँ। उ काम कर तोरे बुझली कहने। औरत के वह शोभा दे है अखन के आ हमरा समय में। खानदान में ना हाँ। आज तक मौगी काम नहीं केलके हन बुझली तब तोरा खानदान में तो मनसो काज नहीं करे छै मनसो तऽ सब काज मौगी- नहि करै। सब मौगी एके रंग के भऽ जेतै देख, हमरा जहिया मन होते तहिया काम काज करब हम्म। ओइसे तोरा माने मतलब तोरा खाए ओहिना- से मतलब हो ओहिना हमरो मन होइए आइए से काज करऽके तऽ हम आइए से काज करब अहाँके जहिया मन होय तहिया से काज करब ने अहाँ मनसा छी तऽ अहाँ किछो कऽ सकै छी हम अबै छी तऽ हम नहि कऽ सकै छी मतलब मन हमहूँ बढ़ि बहुत चलि किछु गेल, करब। नहि? मन बढ़ऽके बात आँय? नहि करू से कहि दै छी मन बढ़ल तब ने बिना पूछल जाइ छलियै से कहि आँय? दै छी अहाँ पूरा बका के नहि देलियै ने पंचायती बैसा तो पंचायतियों में कहब दू सौ आदमी के बीच में कहब अहाँ निकम्मा छी कोढ़ी छी माकुर छी तब हम काम पर निकल केहनो छियो तो तोर घर वाला ए घर वाला छी कहै छी नी ए कमकोरिया घर वाला के माथ बनेने झिझिया बनेने घूमबै चुली में नहीं लगा देबे दादा बैठ चल के नहीं मार दो था पर मुंह मार दे आ पैसा के मुंह देखने ने छिए पैसा के मुंह देखने एडवांस ले लिया एडवांस ले लिया उ हमर मर्जी छी हम बात कऽ हमर लेबै। मर्जी तोरा ओकरा- देखा कर्जा खौका छी ओकरा हम कर्जा देबै पैसा, खौका- बुझलियै कि नहि? कर्जा खौका छी कर्जा खौका छै चुपचाप जो नहि घर में रह कमाबो बुझलियै नहि कमाए देबो बड़ा बड़ा की? तेज ए घर में भुजी हम जे भांग ना बड़ा कमाही ला चलि बेकार। जेबो तऽ फेर तोरा लग रहतौ के कोनो जरूरी नहीं चाहिए हम दूध पीबा बच्चा नहीं चाहिए हमरा दूध पिलाई में के दूध खत्म हो जाता है

ओइसे घर दुआर तोड़ चले छौ अखन के समय में दू बीघा जकरा रहे छै तकर त पेट नहीं भरे छै दू कट्ठा अगर चाहे छी कि हम मारपीट नहीं ख- करी आ चाहे मारपीट नहीं करबे, को मारपीट जो करबे। चुप- चुपचाप घर जो मारपीट करबे तो हमरा मारबे त हमहू तोरा मारबो मार के देख मार लगे तो मार ना तो हमरा मार के देख ना मारबे कर। तो हमरा मार के देख ना कुछ चाल चल नहीं तो मारबे कर तो मार के देख कुछ है तो कनी जाइए के देखा दूगो दे लोग के बैसल ले थूक धरे तोरे

ड्यूटी चल बट आ बैठ के हम तू खेबा आज दिन ये काज कला कन्या हाँ, हम तो तोरा कही ला छलिया कि बेटा यदि हाँ विकलांग भ जेते बुझलह तो बुढ़वा काज करबे करते पुतोह काज करबे करते तखन ने विकलांग बेटाके जे छै से कोना पेट भरतै जकरा हाथ नहि छै पैर नहि छै लूल्ह लाङ्गर छै घरमे बैसल रहै छै तऽ की करतै है कहले की चाचा हम बैठल रहै छी हैं की कहला चाहे छ अथी करे छी बाप छ ह त हमरा बैठलो खा रहबे के त तू बाबू, खिएबह बाबू खा के जरा घर गिरे। घर अच्छा, सुनत ना तू ही माथा पर चढ़ने छ खा जरा के गिरे। घर गांव भगवान आई हो काजे छी काजे रे। घामे पसेने केना सार नहावे कदबा क के जे भेले हन नहीं, नहीं। विक्रम बजरम भेले ह गांजा नहीं धुके छै हां त हैं? गांजा ढुक वाला कहिना जैसे पसीना तोरे से चले। रुपया मांगे छ गाजा पीला दोस्त बहन पियाबे त पिए छी अच्छा जला कि रे कहाँ से हम पिए छी हम अपन पैसा के पिए छी और हाँ अब एहनो न बते त तूहू देबा हमरा हम जे खेबे पीबे तोरा दे पड़ता क्या हम तोर बेटा छियै अच्छा हाँ। बेटा छी। बेटा से बेटा से बिन रजिस्ट्री कऽ देने छियौ हाँ हैं? जब तक तो तोर तोहर जान रहता तब तक हम बैठ के खेबे तू मर जेबहक हाँ। तब हम अपन कमेबे बुझलक ने अच्छा। हाँ आ ताबे तक ताबे तक हैं? हम कमा के खियेबो हाँ, हाँ। हम कमा के खियेबो के ए, जलमेला किया जलमेला किया

कम से कम हाँ। बाप के तो नहीं गाली ब्याह पड़ी तोरा मौगी के बहका के लऽ जेतौ बुझली ना तोरा ब्याह हिसाब एक- रहते तऽ इएह होते बुझलक ब्याह एक दिन कहतौ कि एक दिन मौगियो के नेना ही ना आ चेता दै छियो अगर मोगिया निकलले घर से बाहर हाँ। तो तोर आकरो निकाल देबा बुझबे नहि करबे कि हमरा बाप या हमरा बहू है सएह ने? चल, देखिए लिअ।